Zu Steesel am Duerfkär hu rezent zwee Laboen direkt niewenteneen opgemaach. E Bild, dat een zu Lëtzebuerg ëmmer méi dacks gesäit. D'Zuel vun de Labosantennen ass an de leschte Joren däitlech geklommen a mat hir och d'Fro, Ass dat just eng Äntwert op méi Nofro a méi Analysen oder entsteet do en neie Konkurrenzkampf ëm déi beschte Plazen? Mir waren zu Steesel ënnerwee an hu mat Acteuren um Terrain geschwat. Tim Morizet.
Mir sinn zu Steesel. Am Duerfkär, direkt bei der Kierch, gesäit ee gutt, wéi d'Dominanz vun de Laboratoiren, och am ländleche Raum, wiisst. Amplaz vum Bäcker, der Epicerie oder der Retouche. Et ass e Bild, dat een ëmmer méi dacks gesäit, ee Labo direkt oder quasi direkt nieft deem aneren. Ech denken, dass dat en Zeechen éischter ass vun enger wirtschaftlecher Dynamik. Ass et glécklech, datt se niewtnee sinn oder net, ass eng aner Fro, mee wann e Besoin do ass, ass et ëmmer gutt, wann dee Besoin ofgedeckt ass. Wéi ee Geschäft, wéi ee Service sech am Duerfkär installéiert, kann eng Gemeng just begrenzt beaflossen. Iwwer de PAG ginn Zonen definéiert, mee net wien genee do opmécht. Mir hunn dëse Projet hei mat der Äerdbier 2018 geplangt, zesumme mat engem Shared Space am Kader fir eisen Duerfkär ze beliewen. A mir hunn do op Commercen a Restauranten a Caféë gehofft, a bis elo huet dat sech leider net realiséiert, sou dass mer frou sinn, dass mer déi Laboen elo hei zu Steesel kritt hunn, a hoffen, dass dat villäicht aner Commercen e klengen Usporn gëtt, fir bei eis an d'Duerf ze kommen. Ma Steesel ass kee Spezialfall. Eng Kaart mat den Antennen vun den dräi Privatlaboen zu Lëtzebuerg weist, wéi dicht d'Netz mëttlerweil ass, vu gréissere Stied bis an déi klengsten Dierfer. Ma d'Zuel u Laboen léisst sech relativ einfach erklären. Dass méi Populatioun, méi Analysen, méi chronesch Krankheeten bei der Populatioun kann ee kucken, nosichen an do gesäit een, tëscht 24 a 25 gouf et een Ustig bei der Population protégée ëm 15.000 bis 22.000 Persounen. Dat selwecht gëtt nach eng Kéier prognostizéiert fir 2026. Tëscht 2024 an 2025 klëmmt d'Zuel u lokale Laboen ëm 6,45 Prozent, gläichzäiteg klëmmt d'Zuel un Ordonnancen ëm 6,2 Prozent. Bei de chronesche Krankheeten, Laut rezente Studien gëtt natierlech och erwaart zu Lëtzebuerg, datt bis 2050 d'chronesch Krankheeten ëm 70 Prozent steige wäerten. An dat heescht fir d'Zukunft weider Clienten mat weidere Besoinen. D'Luxembourg Confederation, déi d'Evolutioun vum Commerce zu Lëtzebuerg analyséiert, gesäit scho méi laang en Trend, datt besonnesch a ländleche Géigenden ëmmer méi traditionell Geschäfter duerch Servicer ersat ginn. Ma béid géife komplementär schaffen. Dat heescht, se maachen am Fong op do, wou d'Demande do ass, eng Demande, wou forcément virdrun d'Äntwert vläicht net geliwwert gouf. Dat heescht, hei brénge mer et dann och fäerdeg, awer Clienten unzezéien an d'Nopeschgeschäfter, déi virdru vläicht net onbedéngt komm wieren, Och hei e Client an deem enge Buttek ass potentiell och emol en direkten oder indirekte Client fir deen niewendrun. Fir de Commerce ass et am beschte Fall eng nei Visibilitéit am Duerfkär, fir d'Laboen eng Fro vu Proximitéit. An zu Steesel gesäit een, wann d'Demande do ass, kënnt d'Offer heiansdo esouguer zweemol.